Nagara Sokalima Madya Gandapura Garita urang di Nagara Sokalima Madya Gandapura Nah nalagaring ya mana kaya udah Nah bagadang bapa berangkat Rini Arjuna sudah nah kaya nahan Ya haja bapa ina tinggal kitam saurangan lagi bedudua disini haja manjaga Maka kita di saurang yang jaga nih bapa jaga banua nih Iya mana kaya nah eh aku maka bingung ini kaya apa kita bapikir ini. Amanah banar banyamuk anak kaya pulang heh. Nalan jaga ni kakain ni pang lagaring ai sudah. Maka nang lagaring ni lah kada nyaman nyaman nang di jaga ni banua nang lagaring ni nang di jaga ni mudah nang di jaga am ah sapuas banua nang lagaring ai. Bini urang nang dua ni pulang dijegal lihat ha. Beger bapain ni kita ni pusing beger bapain ni. Mana manjaga banua maka nang masarakat nang di nagara pandawa ni kada nang saikung badua ribuan bahkan labih ini nang dijaga. Iih mun banua ko kurang labih ni nang manjaga bini urang nang badua ni pulang nang lih banar bapa ai. Maka bini urang nang badua ni anum palihatan nang manum padahal tuha haja pang cuma nang urang bingking pang bapa ai jadi anum ai urang. Misal urang napa mun sudah tuha tadahulu.

Usinya tadi dinayu sabedra ka tau sarai kandi ka handak lawan aku, aku gin hakun bapa ai. Haha bungul lagi u ikam nang hakun urang nang kada hakun. Ai makanya tadi aku gin hakun ajakannya aku jaku wah bungul lagi wan nih. Ajakannya urang kenapa wan bapa nih. Wan lagi nih manyanyarik dah lain ha. Ikam nang hakun urang kada hakun. Heh, ngawur jua bapa nih he. Maniat bapa bini urang ni beh kada kawa dikisahkan lo heh, ngalai dikisahkan bapairan sabada sari kandi ini ni beh. Inya lagi nih pas lagi nih takupannya ladiki urang manciptakan wong ini pas lagi nih ngangkainya kayani jua pasangannya, amun ikam lagi nih handak mancari nang kaya itu beh Ada batang tulis nang lagi ring ai. Ikam nang kaya ikam jua pasangan nya makalahan. Ya bapa ai udah. Nda ma kaya bapa ni jua bahari bujur pang kira-kira ni bapa ni lah. Aku asa manyasal haja pang sabunya bapa ai hidup di dunia nih. Eh manyasal, bungul jua nang lagi ring ni kan mama kada disasanya. Kada bulih nah gin disasali itu sudah takbir nah gini ai sudah pemberi nang maha kuasa nah gini itu takbir kelain nasib kalo nasib kawa dirubah anak ai kalo takbir itu ikam sudah takbir ngarannya kupikir akan rupai laku ni hidup ka dudunia rupai kada nang mauntung akan jua mati aku ni rupai kada ada nang marugi akan jua bibinian kada ada nang handak nya jua lawan aku beh kasian nah gini ai. Kira-kira bapaya lah aku ni bajudul lawan tunggul sakuwa. Hah kada-ada lagi nih urang tu bajudul lawan tunggul. Ai mawa aku nama mugai bapaya. Heh ini lagi nih macam-macam haja. Ini lagian bapa ni sakada paham jua pang lah kan. Aku ni bapaya lah madahakan haja lawan bapa nih. Bapa nih kada pamahaman sama sakali. Maka bapa ni aja ujarku, jual aku biniakan sape, ya tu kada paham di atinya jual sape biniakan mun ngaran bapa ni Bungul kada bapaham ha balaluan, oh na gering wani nyambut kuitan Bungul, bah na gering macam macam haja, ah kita ni bapikir lagi kaya apa manjaga banua urang ni enak enak bapikir akan, ya am bapai nah kaya apa manjaga kampung urang ni, makan nang dijaga ni bapai kampung heh kada gampang gampang kampung ni. Nah, leher benua nang dijaga, sakulah urang benua ya bini urang tadi, bini Raden Arjuna tadi. Nah, jadi bapai karena manu karena keadaan ni kita nang kaya ini kita bapai patroli kita kuatakan bujur-bujur. Ih, kuatakan bujur-bujur lah anak. Hum, bapai kuatakan bujur-bujur. Nang biasanya seta sajam sakali jadi dua jam sakali. Ih. Heh itu kada manguat itu menurun lagi muha jua eh salah ja wah nang bisi sajam sakali setengah jam setengah jam sakali kita kontrol jadi kita ni bapaya bejaga ni beganti kena jangan ada nang guring nah jangan ada nang guring kita kaina bapaya lah isok hari ni bapaya bapa nang jaga eh ya bisi. Isuk pang maghrib, ha isuk hanyar bapak pulang. Nah kaina isuk pulang bapak, wah engka itu aku haja berarti nang manjaga ni lagaring, eh nyaman jua ni lagaring ni handak mangakali kuitan gawian. Eh kada jua bapak hanya kan kita ni jaga baganti kaytu nah. Ah mun itu kada baganti nang itu maka. Ah aku lagi mamikirakan kaya apa ni busiala ada apa kah nang terjadi heh aku asa geger aja pang lagi ayu mudahan kada ada apa ayu ha bapai kita kambali ka tugas masing-masing haja bapai sudah sampian dimana haja gin aku disana haja ga ayu kita kambali bapai ka tugas masing-masing haja ayu anak ai mari anak jadi rupanya manurut di dalam ceritanya lalu rupanya disini ja kita ini ruang samar. Salasai babicara barsama putra-putranya, mangingat ujar Raja Semar, kada ni gada Pandawa macam ini. Raden Arjuna ja nya kadada, Prabu Darmakasuma kadada jua jar Jagera Amarta. Lalu bingung ujar Semar kayapa aku ni bajaga-jaga saurangan, lalu jaga ka balik tugasnya masing-masing. Lalu kada dicaritakan kaadaan urang di nagara Sukalima, Madia Gandapura.

Batam tikuan ni wilayah utama jangkiwa bayu. Jadi ni tinggal badua badangsanak urang ni di paratapan paratapan hutan lara cinta tilaga. Itulah adapun nang dangsanak nang bangaran. Bang bang arya gumantri buparti durja adapun nang ada kena bangaran bang bang wisa utama jaya kasuma jadi rupanya ini tinggal sudah beberapa tahun ni di paratapan paratapan hutan lala cinta dilaga lalu babicara urang di paratapan hutan lala cinta dilaga adi mas adi mas. Oh ulun kang, yah adimas, mari adimas kemari, inggih, sampiyan ada pang manggi ulun kang, sampiyan, aulun ada salah kah kira kira lawan sampiyan kang, adimas ikam kadada salah lawan pun kakang, cuma kemari pun kakang handak babicara, yah kang inggih apa bagi sampiyan ulun kemari kang. Nah, macam ini lihat nyaman pang dipandang kita. Ini lihat kita di peratapan hanya dua orang, badua badangsanak kita di sini. Ah, jadi ku mohon lawan adimas nih bang bang wisa wisa utama wikinya dharma jangan kemana mana ikam tinggal di peratapan sini haja siapa lagi kita pada kita nang badua nih manjaga di sini. Yah, apa puji sampiyan Kang Bas. Ini lihat, aku mamandang ikam lain. Ikam pina lain pada hari-hari biasanya. Ikam mulai-mulai sudah kuparhatiakan sudah babarapa minggu, babarapa bahkan babarapa bulan. Ikam kaadaan lain. Ikam banyak malamun. Ikam banyak mamikirakan sasuatu. Apakah kira-kira yang tarjadi lawan ikam? Bapadah ikam lawan pun kakang. Oh, Kang. Bang bang. Ari aku mantri bupati durja. Yah adi mas. Ini macam ini kang. Ini mapang dulu sebelumnya kalam pama ulun ada tesalah pandir tesalah kata kata lawan sampian. Yah ku maapi adi mas. Ini ulun bapikir ulun kadada handak napa napa bukan handak itu ini kada. Cuma ulun mamikilakan kita niat sudah berapa tahun Samasa kuitan kita hidup, sampai kuitan kita kadadaan lagi di sini lihat, kita di sini haja. Kalau ulun mamikirakan, kita kada pacang bakambang, dalam artian tu kada pacang kada pacang bakambang kita kalau di sini haja. Kita kada pacang dikanal urang, bahkan urang kada tahu lawan kita, kada tahu lawan kajagawan-kajagawan kita, ah kalau kita di sini haja. Kaya macara mana? Maksud adi mas macam mana? Ini macam ini, umpama nih kita baganaan di sini haja sampai baumuran urang kada tahu lawan kita, kada tahu lawan ini sampiyan, kada tahu lawan ulun nang pangaran bang bang, bisa utama, wijanya tadi ma, kada tahu lawan kajagawan kajagawanku. Sia sia kita baisi ilmu pangatahuan kalau kita bapatak di dalam sini haja. Wah jadi macam itulah. Yah, mimang macam itu kang mas. Lalu maksud adi mas cara mana. Kalau macam ini ulun ada rencana nang jadi pikiran ulun nih. Ulun handak manjajal, handak mangaluwa kaluar daripada ini peratapan. Handak manjajal ilmu-ilmu urang nang ada di seluruh alam jagat pawayangan. Ulun handak tahu sampai dimana kemampuan-kemampuan urang.

Salah kalau cara ikam macam itu. Itu ikam barati kada handak ikam berarti handak bersumbung-sumbung diri ikam jadi kaluar maninggalakan peratapan ini. Yah mimang macam itu tasarah anggapan sampiyan. Coba ulun diijinakan kada diijinakan ulun handak kaluar dari peratapan ini. Ulun kalau di sini tarus beh ada pacang tahuan urang, kada tahu lawan ulun, kada tahu lawan kajagawan-kajagawan. Taradap badanku. Dam ini ulun saijin kada diijinakan lawan sampiyan, ulun tatap barangkat. Ulun handak manjajal kamampuan-kamampuan urang nang di Tanah Jawa. Ulun handak mangatahuani siapa nang paling banar dicaya Pangindarsiwa. Dam ini. Aku handak berangkat maninggalakan ini peratapan. Aku handak tahu sampai dimana ilmu-ilmu urang. Wah Adimas jangan salah ikam kalau macam itu. Ikam masih anum lagi. Ikam masih bapikir belum siapa. Huh masalah sampai bapikir itu gampang. Cuma pokoknya ulun berangkat sampiyan maijinakan kah nang kada kah tetap ulun berangkat. Kada bisa adi mas, ikam kada kuijinakan, kanapa maka ikam macam itu. Pokoknya sekarang ulun berangkat. Adi mas kada bisa, oh jadi sampian kada maijinakankah. Memang aku kada bisa maijinakan, ikam adingku pang, kalaunya ikam tu kena entah itu entah ini, pagun jua aku jua pang nang sakitnya tu lah. Oh kada usah bapikir macam itu, kalau umpama sampian kada maijinakan kita kada banasanak. Nah dem ini macam ini am tatumbuk macam ini labih baik kita disini melakukan tandingan berabad kawan siapa nang bujur-bujur jaga aku kah sampian kah umai ikam kah handak bakalahi kah yah memang macam itu. Deh milih siapa nang paling bisa gaul. Alah macam ini sampiyan pang kada maijinakan. Kami ni kita tandingan mula barkawan sampai mati demi ni. Pokoknya antara dua haja. Bila kada aku tu nang maakhiri ma nang akhiri maakhiri riwayat. Itu sampiyan tu nang maakhiri nang mabantal gadang. Kurang ajar. Adimas, kanapa ikam maka macam itu. Kita badangsanak liat kasian kawitan kita, kan kita sudah dipasani kawitan kita disuruh barakat-rakat badangsanak bau barakat-rakat bamupakat babuju babaik-baik baaku-akuan lawan dangsanak tapi kanapa mangkunya wuhh aku kada memperduli akan pasan kawitan kita, kawitan kita sudah kada lagi jua sudah inya kita kada tahu jua lawan kita kayapa kayapa kita lagi hal macam ini sudah kita kada usah banyak pandir ini kita tandingan ini siapa nang akan manjagau. Uh, Adi Mas kada bisa. Oh, mau kada mau kada bisa. Harus sekarang kita tandingan. Kurang ajar, kanapa Adi Mas macam ini? Sabar ikam Adi Mas sabar. Oh, aku kada sabar lagi kalau macam ini. Aku pokoknya tim ini hendak mauji kemampuan sampian. Kurang ajar. Adi Mas jangan kasihan jangan. Kita berdangsanak. Kasihan kawitan kita dikubur lihat. Huh, jangan mamikirakan kawitan nang bani sakarang. Sandang hukuman Bambang Wisya Utama Wijaya Jayakusuma awas sakarang sampiyan awas sampiyan kang. Jangan, kasiam jangan. Damini bilanya sampiyan kada mamukul, aku nang mamukul. Awas sakarang. Umai, kurang ajar macam ini. Kanapa maka macam ini. Ikam adingku pang. Oh jangan kaya aku ading lagi kita putus bedang sanak macam ini bila sampian kada malawan. Sudah kalau macam ini apa apa ja kalau ikam handak memang handak malawan jua silahkan. Ikam kahandakan bakalahi pang macam ini. Ayulah tumini awas ikam kokom tumini. Oh kurang ajar sampian lihat sakalinya sampian kaya napa sampian manyarahkan ilmu lawan ulun saini haja lihat. Wah, kira-kira bungul kalo bapikir. Lampam aku tu manyarahkan ilmu samunya non ikam, bisa-bisa kalah aku kaina apalagi aku tahu sudah sikap ikam kaini liat. Hoo kurang ajar amin awas sampiyan kuhukum sampai mati nah hukum coba hukum. Ayu sampiyan pulang baganti, pukul pitanku, pukul aku liat.

Kada gugur ka lautan api. Mudahan ikam salamat haja tapi kira-kira mun sudah kutundung ni ikam kada pacang tabulik lagi pang lihat. Umai, talanjur kanapa maka adingku macam ini. Jadi rupanya manurut di dalam ceritanya lalu itu jika terjadi paparangan di terhadap nang pangaran Bangbang ari aku gumantri bupati Durja dengan adingnya saurang nang pangaran Bangbang bisa utama wijayanusarma Lalu jar kita di Tundung itu Bambang Wisa Utama Widya Dharma. Lalu kamana gugurnya kada tahu lagi, kamana layunnya kada tahu. Lalu tacadita pulang di sabuah nagara atanapi di sabuah banua. Itu adalah banua nang bangaran Banua Anggur Permana Selatan Jaya. Jadi itu nang siapa nang batatap di nagara Anggur Permana Selatan Jaya. Itulah nang bangaran.

Itu jar kita urang nagara anggur permena selatan jaya. Lalu jar kita ini nagara anggur permena selatan ini termasuk nagara maju. Nagara yang sangat maju, makmur barang rupa-rupa.

Bang bang nara samukat jua nara pati jaga parhinam ulun kang mari kamari kam dangar pambicaraan ko inggih apa garang sampiyan kang ini lihat coba kamari aku bingung aku bingung sampai segini macam lihat inggih apa garang nang mambuat sampiyan bingung ini lihat anakku nang pangaran bang bang rindu bang bang cakar nang gambaran jua. Macam ini Yet keadaannya. Aku kada manyangka Yet, aku kada manduga macam ini. Maksud macam mana garang anak sampiyan garang. Ini Yet anakku bang bang. Cakrana gambaran jua mulai beberapa bulan yang lalu. Ini makan kada kakaruan, minum kada kakaruan, dimana baduduk disitu tapakur, dimana batiri disitu malamun. Wah lalu macam mana yat aku bingung apa nang tarjadi apa nang manimpa dirinya yat aku bingung macam ini. kulihat kotanya sudah coba macam ini kada kakaruan nih lihat uh ade kang mas kang prabu kang prabu sakarang coba panggil itu anak sampian barangkali ada nang dikahandakinya handak apakah kita kan kada tahu yah itu ade mas. Anak mas, bang bang cakrana gambaran dewa ulun kanjang rama, yatuh yatuh yatuh, mari ikam duduk di dapan kanjang rama ikam, duduk di sini ikam, inggih ada apa garang sampian manimbali abdi dalam kanjang rama, ini aku handak batanya lawan ikam jawab bujur bujur lihat, ikam ini kulihat pina lain keadaan, keadaan kada paribasanya kada kaya biasanya. Makan kada kakaruan, minum kada kakaruan, dimana tidur tidur teganggu, dimana baduduk kada kakaruan tu melamun, apa nang ikam pikirakan, bapadah ikam lihat kira-kira kurang apa ikam disini lagi, ikam handak minta apa haja. Kukabulakan. Ikam handak nukar hape beganti saminggu sakali, kukabulakan jua liat. Pokoknya nagara kita ni nagara maju, nagara sugih habis ai. Hape pakai sakali puang nagara kita ni han. Abet. Kalau baju ikam kutukarakan haja liat. Sata sabulan ampat lamari baju ikam haja nukar. Tapi kanapa ikam macam ini. Inggih kaya ulun talabih dahulu ulun banyak banyak minta maaf lawan sampiyan kalo umpama ulun ada tasalah tuh ulun banyak banyak minta ampun jua lawan sampiyan kanya nang maksud macam mana nih ulun ada pang nang ulun handak ulun kahandaki kaya ngarannya ada nang manjadiakan ulun sampai macam ini nih kemungkinan ulun sudah beberapa bulan nang lalu ulun tabayang bayang kemungkinan sampai sekarang ho jadi ikam. Ada nang ikam kahandaki kah? Ya, macam itu. Oh, jadi ikam, nih, ulun handak mangkurapi. Oh, jadi ikam handak babini kah kira-kira? Ya, memang macam itu. Oh, tenang ikam, kanapa ikam lambat bapadah haja lagi. Kalau ikam handak babini di sini ikam dua puluh ku cariakan habis ai. Nih, kada usah jadi sampiyan mancariakan. Ulun sudah ada pilihan-pilihan tertentu. Oh, jadi ikam sudah ada pilihan? Yah, memang macam itu. Jadi siapa nang kam kahandaki ni? Wah, nang ulun kahandaki ni, nang ulun bingung lihat ngarannya Sabadra, urang nagara Pandawa. Oh, jadi Sabadra urang nagara Pandawa? Iya, mimang. Lalu kanapa ikam jadi pikiran? Nah, nang ulun jadi pikiran ni, soalnya nang ulun handaki ni sudah balaki pang urangnya lihat. Nah, ini ma kam. Itu kalo jangan salah, Dewi Sabadra itu bini ulih Arjuna. Nih ulun nang jadi pikiran, oh kalo ikam mahandaki itu kira-kira baik cari nang lain haja ikam sudah. Ikam urang-urang Pandawa nih ngalih dikisahakan. Ikam tuh apabila bakawan lawan urang-urang Pandawa bilinya kita nih baik, wuh baiknya bukan main urang Pandawa nih. Tapi bila kita. Bamusuh lawan urang Pandawa ni awas. Anak dalam pukungan dibunuhnya ikam parcaya haja. Kada usah mun Pandawa kalu bisa. Nggih kanjang prab. Ulun mang kada handak jua pang tapi hati ulun bakata macam kada bisa ulun. Ulun mau kada ma harus dikawinakan lawan Dewi Sabadra. Kayapa kah caranya. Apabila inya kada dikawinakan, labih baik ulun mati babantal gadang daripada ulun hidup bacaramin bangkai. Oh my, dasar karindangan am anak ko ni lihat makanan dikahandak ini bini Arjuna nih habis saya udah heh kaya apa ko ini bingung aku pikir lihat wah adi mas adi mas bang bang samuka dewa narapati jaga perhinam ulun kakang macam mana lihat. Anak mas, bang bang pin cakrana gambaran jua inggih kanjang paman, paman, ulun paman, kira kira macam ini lah, kadadakah lagi nang lain nang ikam kahandaki salain pada bini arjuna litiwat kasiam jangan paman kada bisa paman memang itu tujuan hati ulun sudah, ulun lebih baik mati daripada ulun kada di pambanyuan ulun itu dewi sabadra wah anak mas, anak mas. Adi mas, hayo kayapa kita ni coba pikir ya Anak ku macam ini keadaannya. Sudah kang mas, sampian inya tenang, dah bini ulun nang bapikir. Kayapa caranya kada dikawinakan anak mati. Dikawinakan diambil kada mungkin urang manyarah ke pandawa manyarahakan. Maka pulang tuh seandai kata kita ambil dengan kekarasan kada mungkin jua kita kawa. Nang ngarannya urang pandawa ni apabila kita ni tamusuh lawan urang pandawa kira-kira kadanya aman dua tiga tahun kita tajadi paparangan. Buhan Pandawa urang tabal bakaluarga tahulah ikam. Jangankan kita, kira-kira kada pung mun mandahulu wani tuh. Bilanya urang nagara Pandawa ni kira-kira saalaman ni kada mampu mahadapinya habis ai sudah. Apalagi kita ni, usahakan jangan sampai tamusuhan urang nagara Pandawa. Tapi lihat tangan anakku handak macam ini kayapa ini, bingung aku pikir lihat. Yah, Kang Prabu sakarang sampiyan tinggal tenang. Demi ni ulun mancari akal demi ni. Pokoknya sampiyan tinggal sarahakan aja sudah lawan ulun. Ini ulun nang berangkat. Oh jadi ikam nang berangkat? Ya memang demi ni aku nang berangkat. Habis saya ulun macam ini. Lebih baik kita cuntan haja dah ini bakal ini bini arjuna. Kira-kira kada membuat. Huh kada papa tanang sabian. Jadi Adi Mas berangkat lah kira-kira. Yah syukur bagi Adi Mas. Sanang am aku macam ini. Yah Kang Mas, ijinakan ulun berangkat malam ini jua. Berangkat ka Nagara Pandawa lagi, Nagara Pandawa. Yah apa-apa ujar ikam Adi Mas. Mari Adi Mas ikam berangkat. Ah jadi rupanya manurut di dalam ceritanya. Lalu rupanya Bang Bang. Itu nang pangaran Bang Bangs semuka dewasa dapat jaga parinam berangkat mancari nagara Pandawa. Jadi ini Bang Bangs semuka dewasa dapat jaga parinam ini kita bajalan kesana kemari batakun kepada urang dimana nagara Pandawa bila kada dimanunjukakan bila kada mamadahakan dibunuhnya bila kada mamadahakan nagara Pandawa terjadi peperangan terhadap ini Bang Bangs semuka dewasa dapat jaga parinam lalu kita berunding. Urang di nagara pasisir laut nang bangaran Prabu Ratu Swidari anak bersama anaknya nang bangaran Bambang Puja Kasmaran. Nah, iya tuh. Anak mas, anak mas Bambang Puja Kasmaran. Ulun kanyang rama. Umai, anak liat macam ini mambibini jua pang kalakuan sakalinya. Anak mas, coba kamari ikam. Ikam adalah mandangar habar. Inggih, mandangar apa kan jangan rama. Ikam adalah kada mandangar. Kada mandangarkah ikam urang nang saat ini tumbur urang gigir di urang ada urang mancari nagara Pandawa handak batakun di mana nagara Pandawa nah bila nya nya tuh kada dipadahakan dibunuhnya habisnya sudah nah Umai kanyang ramak tanang sampian oh ikam kada kawa tanang tanang ini mun kaitu kita bawa baistirahat dulu kanyang ramak bah ayu ah kita istirahat dulu nah kaina pulang kita sambung kita minum ah dulu setumat pulang nahan ih setelah jus manunggu deh ja aja kita bawa baistirahat dulu setumat nah jadi ma kaina kita sambung pulang istirahat dulu kita lah nah.